So Elen, ti'n abod Mallorca fatha cefn dy law? Ie, byddwn i'n gweud na, ie. Fi wedi bod yn dod yma ers um, 2018. Ges i castio yn y Mallorca Files. Yeah. Mae fe fel ail gatre, really, ers y 5-6 mlynedd diwetha. Fi wedi gwario lot o amser yma'n ffilmio. Ydw i'n gwybod sut yn ei badra clywed y chat ni fanna mor swnllyd. Dwi ddim yn gweiddi atych chi, sori, dwi'n ysmod clywed yn fyd.
Be welys di? E? so, deutha fi mwy am y cyfres i pobl sef di gweld y Mallorca Files, pwy ti'n chwarae, Ok, fi'n chwarae Miranda Blake, basically ffilmo dros yr, yr, yr ynys i gyd a he loads of fel action and stunts a ie, yeah, mae fe'n pretty full on ond mae fe'n sport. Ti'n neud stunts dy hun?
Ydw, ie. Yeah.
Yes!
Mae hwnna'n bildio appetite chdi neud stunts trwy dydd yndi? My gosh, ydy, ie, yeah, ie, yeah. mae fe'n cael license i bita be fi moyn, really. So be nei di ar ddwrnod poeth yn Mallorca? Wel hufen iâ amdani ia? A mae Elen yn gwbo am just the spot. A maen nhw'n syrfio gwin fyd. Ideal. O, lle mae'r siop ice creams a gwin ma? Just draw fan hyn.
Yes!
Mae Mister McCoy's yn chwedlonol yn Soyer. Hufen iâ a sorbets yn defnyddio bob math o ffrwythau lleol. Cool.

O na lyfli ma mor sur. O ma hwnna'n un dda yndi. Really refreshing. Ma'r un oren ma jyst fatha jyst fatha'r essential oil ia? Incredible. Mmm. Ti'n mynd trw lot o ice cream pan ti'n ffilmio? Wel ma'n funny actually achos yn y series gynta o'n i'n neud un golygfa lan y top y mynydd a nhw ddim 'di dod a digon o ice creams o'dd y popeth wedi toddi felly ma shot le ma cone a ma nhw gorffod rhoi tissue yn y cone a ni'n gorffo esgus mai ice cream o'dd arno fe achos o'dd jyst popeth wedi toddi erbyn diwedd y dydd. Ond dim yn boeddyn yma bob tro na ti di ffilmio yn gaeaf pan mae'n oer yma 'fyd do? Mm yndi ie pan ni'n ffilmo lan yn y mynyddoedd mae'n like bwrw eira a pethe ni'n gorffo esgus bo ni'n ganol yr haf a bo ni'n dwym. Ac yy dyma brain freeze. O'n i dal methu stopio bita fo. Gai trio dipyn bach o plym chdi? Ie plîs cymra fe. Rili refreshing. Mm. Mm.
Sori, nes i orffan efyd. O'n iawn, wel, o'n i'n mynd i weid o ti ddim di rannu fyna.
So be di di well ar ôl hufen iâ na glasiad bach o win lleol i olchi fo lawr? Iechyd da.
Iechyd da. Mm. Shwmai. Wyt ti?
Ond mae Elen am drîtio fi i fwyn a hufen iâ glasiad o win. Mae am fynd â fi i fwyty ffrind da yn Palma, y boi yma, Eddie Hart. Mae'n dipyn o fyw yn y sîn bwyd yn Llundain a Palma. Oedd i fwyty seren Michelin, Bar a Fina yn Llundain, yn torri tir newydd mewn bwyd Sbaeneg, a mae o rŵan 'di agor El Camino yma yn Palma. sy'n dathlu'r gorau o gynnyrch yr ynys a thu hwnt. Mae 'na diws massive bob diwrnod a dim yn hawdd cael bwrdd 'ma, ond chos bod Elen yn gymaint o fêts, 'da ni'n cael y VIP treatment cyn i'r lle agor. Mae dyn hyfryd yn fwy hefyd, so neith e... Iawn yndi? ...edrych ar ôl ni. Lovely spot, cŵl! Wel, dyna fo.
Good afternoon, hi! Hello! How are you?
Very well, how are you? Good to see you again!

Cariad mawr. Gran am ore di. Dwi rioed fel dambas crystal o blaen. Mae hynna'n stunning. Wel ma' ma'r flavour yn intense yndyw e'n hallt neis. A ma' 'na ryw sauce next level sy'n remeindio fi o prawn cocktail nain fi yn yr eighties. Yes! Pump pump dau.
Yes!
Edi, I know you're fully booked tonight. Got a big service coming so js diolch.